Mhux naħseb isemmuha Brussels Sprouts għax hemmhekk l-aktar li qisha spikkat u tawha dak it-titlu. Mela, din faċli biex tkabbar. Hawnhekk dana aħna x-xita ġibnieh min-nursery. La qed nitkellmu fuq skala żgħira u llum il-maġġoranza tal-bdiewa hekk jaħdmu. Ix-xita li jixtruh lest, jevitaw ħafna xogħol u għandek garanzija ta' suċċess. Il-pjanta din tipproduċi frott jew naħseb frott jissejjaħ dak wara perjodu twil. Din ddum ħafna biex tipproduċi. U meta meta ħa nagħmluha fil-ħamrija? Eh, fil-ħamrija tajba għall-ħabta tal-bidu ta' Settembru tkun tajba. Biss trid tistenna biex tieħu r-riżultat. Nistennew kemm? Għandek 130 ġurnata ta' iva ta' jew iżjed. Imma mhix daqshekk delikata lanqas biex tikber. Trid ħafna xemx ukoll, tħobbha x-xemx u anke ħafna ilma. Manutenzjoni ħa ngħid hekk mhux xejn ta' barra minn hawn. Trid ħamrija mobbija bil-materjal organiku, mobbija bil-fertilizzant, u tisqija sostanzjali. Tista' titkabbar ġo pott jew ġo l-ħamrija jew idealment fil-ħamrija fil-ġnien. Tkabbarha ġo pott, imma rrid ikollok pott imdaqqsa, fonda, fil-ġnien tkabbarha fil-ħamrija u anke pott se tagħmel waħda ġo reċipjent pjuttost imdaqqas. U jekk qed inkabbarha għandi ġardino fi ftit ħamrija, kemm irrid nagħmel minn waħda għall-oħra? Pulzier iqisu bejn 14-18 il-pulzier. Ikkonverti għal sin. Isib iżjed minn pied. Hekk. Ekku, iva, hija pulti pied u nofs. Trid l-ispazju tagħha. U meta jekk tkun kibret sew, ittik riżultat tajjeb ħafna. U inti qed tgħid mela biex twassal għal ngħidulhom il-frott hemm ammont sostanzjali ta' żmien. Iva trid tistenna ta' għandek dawk l-erba' xhur qawwija. Qed ngħidlek, trid il-paċenzja ma' din il-pjanta. Lean, bħala nsetti, x'jista' jattakka l-Brussels sprouts? Iva, dan bħall-kaboċċi u l-brassicas, il-farfett iħobbhom. Mela, la konna qed nitkellmu fuq skala żgħira, idealment tiċċekkjhom regolarment u tara u xi trabba biċ xi farfett fuqhom. U jekk tara xi ħaġa b'idejk tnaddafhom. Ma tridx xi dak għafi jista' barra minn hawn. Kemm taqbad nimsahom naqra? Taħt serviser waqt li qed issaqqi taħsel il-. Tista'. Tista' taħsilhom anke b'pajp, imma qed nitkellmu aħna ġiex pjanti tlieta jew kemm jista' jkun. Faċli li tieħu ħsiebhom b'dak il-mod. U pjanta waħda kemm tagħmel kemm tipproduċi? Taf ittik ħafna frott pjanta waħda. Għax jibqgħu jipproduċu. Imma tipproduċi darba jew tibqa' għaddejja? Tibqa' tella', terġa' tella', terġa' tella'. Għandek perjodu twil ta' ta' produzzjoni. Ifisser wara dawk il-120, 40 ġurnata sakemm tikber imma mbagħad hi tibqa' tagħti ammont ta' frott. Iva, iva. Għandek perjodu ta' ta' xahar sħiħ tibqa' tiekel frott. Mela. Grazzi, nirringrazzjak, nirringrazzjak Lino tal-informazzjoni li dejjem tagħtina. Nirringrazzjakom talli qed tkunu magħna u ssegwuna u grazzi għall-programm dejjem qed nippruvaw nwasslu iżjed informazzjoni ta' kif nistgħu nkabbru l-ħaxix id-dar u dejjem napprezzaw ix-xogħol tal-biedja. Għaldaqstant nerġa' nistidinkom biex terġgħu tkunu miegħi u ma' Lino għal programm ieħor